nangmah nih chim awk na duhmi na van kan chimh pah in CF na si bantukin Hakha CDF he zeitluk in dah nan biapi te a minung tam a biapi tluk hin budget phaisa lei he tah zei bantuk in dah zeitluk in dah atu lio hin a biapi ti te khe van kan chim piak pah chih lo ma cun pahnihnak te ah Daron kong kha zeisi hmanh ah nangmah bak ralkap rah lu bik na si ca tuzan ah hin clears biafiang ten na van kan chim ding a ka duhmi cu raldoh he ah CC ralkap tin CC in ral nan do dih ti kan theih dih cikcek e. Hopoh mi tampi cu khuaruat khomi nih cun an fiang lai. Sihmanhsehlaw CC ralkap chungah Hakha CDF a cawlcanghnak zawn te um, CNA an cawlcanghnak um, CDF Thantlang te khin nan cawlcanghnak zawn te kha um cio a mah le pengtlang nih an cawlcanghnak kha an rak phawt cio ko, an phawt cio ko nan Hakha nih an van phawt ahhin a fak khunmi ah an relruat te ka ruat. Tahchunnak ah nai hrawng ah Duran in bom nan voi kan thlak piakmi tete hna kha Hakha CDF pawl Hakha kan vanlawngpi ti aa dawhnak in Hakha kan raldohnak vanlawngpi a vong cawl cang he kan vun tiak hin Hakha Hakha Hakha na ni ti Hakha man ke voi khat lawng hmanh chim lo in ti voi hnih voi thum lungfak nga kan nawl piak mi kan um cucah cun kan kan hal duh bik mi cu a hmaan mi kan chim ko mi khi Maw a si maw a hmaan lomi hna kan chim sual maw tlangaunak hin ti te kha hal kan duh eh. A hmaanmi si ko ahcun kan chim ding sa ko phu dang zong nih rak chim ve cio ko hna seh law mipi caah biahmaan a si ko cun ziah kan chim ding sa ko lo maw hi kan chimnak nin phu dang a ṭhi maw ṭhi lo ti te zong khe nangmah nih a ṭha a ning in le a a hmaanmi thil na hmuh ning khan na van kan chim chih nak lai upatnak he nangmah sinah caan kan van in pek kan van in sawm. I a vun ka halmi kha Seidiap Hakha i nan i ṭhithruainak ah nan tangka nan budget i zeitindah bawmh nan herhnak ti kha pakhatnak a si pahnihnak ah kan mupi kan drone kong kha a si i macu hlan te ah khan a vei ka vun telh ta lai i kum li chung nawn i kan cawlcanghnak hi zapi nih hin nan hngalh a hngalmi zong nan um lai i a hngal lomi zong kha nan vun um lai caah a tawifiannak te tu in si deuh haka kumli kan cawlcanghnak te he kumli chung i kan cawlcanghnak te he vun update te vun tuah ta ka vun duh mi si i CDF Hakha he kumli chung ral kan tukmi hi a zapi ah uh, voi zahni le voi som kua leng a si voi zathum a tling deng mang te cucu kan ral tuknak a si i a voi kan tetik a hin benabia a kan hnulei i rual u thlan pawng kan i kahmi kiamtlang kha nam in cun a voi hi voi tam taktak kan nam sakhan zong cu an kan lak an kan chuhchel kan chuhchel hna hi ti bantuk lengmang ka sina tiin kan ral tuk ning a voi kan rel mi hin voi khat in kan rel cu bantuk in cun hakak hakak pichung Urban operation kan tuahnak siseh, cunin sitcawng kan tuahnak anmah nih offensive in an kan nam i kan dituknak pawl vialte kha voikhat te kan rel dih cu vialte cu voi zahnih le voi sawm kua leng voi zathum dengmang te hi ral kan tu cang ti zong kha kan mizapi sinah vun langhter vun chim kha ka vun duhmi a si. Macun in uh, Hakha peng chungin Sitcong kan timi ralhrang Sitcong he uh, voi kul a um. Uh, cucu vi kanko lam ahin voi thum a um, Matupi lam ahin voi thum, Kale lam ahin voi nga, Thantlang lam ahin voi li, cun Hakha kiang kap ahin uh, voi nga a um, mazapi phon hin voi voi kul he Hakha peng chung hin sitcawng hi ralkap nih an tuahmi si. Cu chung ah cun vui hnih te kan rak kap hna lo. Vui khatnak cu khoika da si ti si cun Cinkhua, Hakha in Cinkhua an rak kal i Reverend kan pastor pa pakhat Reverend Bual Sang an rak tlaih kha si i hriam kan rak tlaih hlan si kan rak kap hna lo. A voi hnihnak hi Hakha in Matupi in rak kal si hriam kan rak tlaih hlan ramtang kan rak chuah hlan si ko. a kan rak kap hna lo cu lo pohpoh cu vui hlei riat hi cu a si diap hakha nih hin phu dang te kan i phone i kan kah caan hna zong um cun si diap hakha lawng in kan kah caan hna zong kha um ti te kha kan kan si chong rak kan thumi chung in vun langtar ka vun duh mi a si cun in ralhrang hi kumli chung i voi zahnih le voi som kua leng ral kan tuk mi chung hin kan thah ni hna he a Zariat leng an si. Cucu zariat leng cu a hrawnghrang in kan chimmi kha si loin le a thi men lai, kan thah men lai hei ti bantuk si loin confirm bakmi, a ruak kan hmuh bakmi le kan ralkap hna nih an kan chimh bakmi an si. Kanmah mit zong kan hmuhmi an si zariat leng hi kumli chungah ralhrang thazaang kan chahmi an nunnak kan lak khawhmi an si kan hliammi hna hi zathum leng an si ti zong kha hika hmun ah vun langhter chih kha ka vun duhmi si a tawifiannak an cu vial cu kumli chung i kan cawlcanghnak se sidia phakha chung hin anunnak a pemi minung somli le paruk kan si ve cang pasal tha paral tha hna nih anunnak an pekmi hi somli le paruk kan si ve cang tete kha ka hmun ah vun langhter chih ka vun duh mi si kanmah sin CDF haka sin na CDM a kan rak tuah mi ralhrang in palek palek he kum li chung hin zathum la som li nih CDM an tuah cang i ralhrang kan timi hna ralkap te rallokap an ti cang hna tu ahcun i rallokap chung hin minung pakul le panga nih CDM an tuah cang titi zong hi ka hmun a vun langhter ka vun duh mi si i cozah riantuan tu kha cu laitlang sung ahcun hakha cu cozah riantuan i CDM a tuah mi cu thawng bik kan si ti kha kan hngalh zungzal mi si ka vun update duh ti lem lai lo cun in ralhrang kahdohnak le ralhrang nih hramhram in in khangh piak a tongmi hi Hakha peng chung ah hin inn zahnih le inn sawmthum le inn nga an si i innkhar piak a tongmi hi inn riat nih innkhar piak zong kan ton cang Hakha peng chung hin ti zong ka vun langhter ka duhmi a si. Cunin mizapi chung in kahdohnak ruangah ralhrang nih kah ruangah a kan liamtakmi nunnak a pe ve cangmi hi Hakha peng chung ah hin minung pahleikua nih nunnak an pek cang titi zong khoi ka hmun a vun langhter ka vun duhmi a si. Cunin kan training tuahnak lei ah vun kal u si law CDF Hakha nih training hi a voi in voi hlei kua kan tuah i kan training tuah ning belte hi phun thum in kan then i a phun khatnak hin zeitindah kan tuah ti si ahcun uh, basic training kan ti i basic military training kan ti i hi basic training hi CDF Hakha nih voi nga kan tuah khawh cangkum li chungah cunin uh, combat training kan ti i raltuk thiamnak tiah lai holh in kan ti ko i cucu combat training cu voi riat kan tuah cang Cunin Reserve kan timi Hakha Ṭhangsip Reserve kan ti tawinak in HTR kan ti i cucu reserve training zong cu voiruk kan tuah i basic he combat he reserve training hin CDF Hakha nih voi hlei kua training kum li chung ah kan tuah tete zong ka vun langhter ka vun duhmi a si. Cunin Rung operation kan ti nihin ni caan tiang kan au e ka han Fovici nih tuan a vun chimmi rung operation kan timi Hakha Kupi laknak rung operation kan timi zong hi kan kalpi ning ti hi vun chim tak vun langhter kha ka duh i mizapi nih nan i fian lo sual a i phun thum dot thum in kalpi kan i tim i a dot khatnak cu zeitin dah si ti si ahcun ralhrang thazang kan chah lai kan ti i Cucu ralhrang thazaang chah cu zeitindah kan tuah ti si ahcun nihin ni kan hnu atu a vun chimmi Kiamtlang hrawng rual u hrawng i kan rak i kahmi kha si rual u thlan hrawng kan rak i kahmi kha si i cucu zei da si ti si ahcun ralhrang thazaang kan chahmi si kha ralhrang thazaang hi a si khawhnak chung paoh in a rem caan paoh ah Zaan a si zongah, chun zing a si zongah caanrem kan ngaih chung paohpaoh cu ralhrang thazaang hi kan chah lai ti kha kan i timhtuahmi si. Kan hnulei November thla chung lawng hmanh ahhin 4BG nih a vun, a vun, a vun update cang bantuk in khan ralhrang thazaang cai lakte kan chah i an hriam zong hi zun tampi kan sin a phan cangmi kha anan vun theih cangmi kha si. Ralhrang thazaang chah hi kan ngol lai lo. Cucu a rung operation a dotkhatnak a si. Rung operation adat hninak zeitindah kan kalpi lai kan ti se cun Hakhapi kan lak lai ti kha kan i timhmi si. Cun in Hakhapi laknak kan ti tik ahhin atu hi uh, zapi zong nih kan, kan theihpi ro kan hngalhpi ti ka duhmi cu Rung operation kan timi Hakha khupi laknak hi tuan pin thawk le domh kan rak i tim cang timi hi aa vun hngalhter ko in duh hna sihmanhsehlaw minung kan si i saduh kan thahmi le kan i timhtuahnak kha tlam a tling lo cucu zei ruangah ti seh cun ral kan ral tuk kan timi hi kumli chung kan tuk tik ahhin dothlennak kan rak tuah ka ti le ramtang kan chuah ka ti ahcun ral tuk kan timi hi hriam kan ngai lai i kuanzin kan ngai lai ral kan tur thluahmah lai ti hi kan ni ruahmi cu si zeidang tampi kan rak ruat kho lo kan kah thluahmah hna lai i kan lak thluahmah lai kan tei lai ti kan i ruah chihmi cu si sihmanhsehlaw kumli kan kal tikah raltuk khi a vun lang ngaingaimi cu tangkalo in zeitik hmanh ah rian rak ṭuan khawh si lo ti hi a vun lang ngaingaimi si cu bantuk in atu kumli chung kan kalnak chung zong le rung operation pi thawk kan i tim cang na tiin kan thawk khawh lonak a ruang bik cu tangka hi si ko i tangka nih cun a tuah khawhmi cu meithal zong a cawk khawh kuanzen zong a cawk khawh minung kan pawkhimnak hnga khuasik i ral kan tuk ti kan khua lum khawhnak hnga deuh te zong siseh siseh cun in fuarpi thu ral kan tuk ruahpi nih cin lo te ruahpi nih a kan suarh i kan cin lonak ding caah hei ti bantuk tiang kha tangka nih cun rian a tuan khawh dih caah kan rak i timh tuahmi tlam a tling lo sihmanhsehlaw tu zong hi kan ngol hlei lo kan lung a dong hlei lo i Tung operation tiah ka hin NAT min siseh an hmun dangdang i ramkip i support ah siseh cunin sideva kha akan dirkamh tu vialte hna nan kan pek chatnak nan kan dirkamhnak thawngin avun tlamtling thluahmah i canrau lo zong thok khawh cu kan saduh tha ngai ngai asi ti zong khaka mun avun langhter ka duh mi si hakapi laknak khi adot hihnak asi adot thumnak kan kalpi lai kan ti si ahcun hakapi hi kan uk lai I kan hnulei a ka chim lengmangmi cu Federal Democracy kan timi hi ah zeikhi dah si tiah bia kan i hal hna i Lai holh in a phi ngaingai kan chuah kho lo. Sihmanhsehlaw Mirang holh lila in kan chuah khawhmi cu self determination ti kha si. Mah te ka khan lai relnak, kanmah tein kan ca, kan holh, kan nunphung, kan biaknak Pathian nih a kan pek chihmi ramri miphun pakhat sinah a kan pek i Chin miphun ti, ti kan si. Chin miphun chung hakhami zong kan i tel i cucu ca kan ngei, holh kan ngei, nunphung biaknak amah Pathian a kan sertu a biami kan si lengah ramri a kan pek chih nihin ni ah kan ramri zong a him lo. Kan ca zong a him lo, kan holh zong Kawl holh kan tel dih cang. Cunin uh, kan nunphung zai khi dan nunphung kan ngai timi hmanh kan hngal lo lai mi tampi ne tu ah WPC nih kan zuam piak e pai asimi ko ko te long hi lai mi ni nunphung kan ngai tia minau tampi lu cin kan ro chu chu diar mun chu kan phan tik a hen kan nunphung hmanh a atlau mi mi phun kan si deng chang chunin kan biak nak za alon lo zia khatam pini kan fiang kan ramri ni hin nia ya khai nian kan to tau ning kan ngal magwai dai sky dai kan ramri an kan id an kan chu di chang mi vialte a kan ngal di mi kha se e ramri kilven ding zong kan ngai cucu self determination kan timi kan mah te in tu vialte kong ahcun mah te khan lai relnak kan mah te i tol rel caan asu cang ti kha kan hngalh caah adot thumnak i sidiap ha khan ni rung operation kan kal pi ding mi cu hakha khupi hi kan mah ting kan i ok lai kan i tol rel lai ti kha si cucu rung operation dot thum ti kha ka mun ami zapi sinna vun langhter vun chim kha ka vun duh mi a si i avun ka halmi chung in horse ne avun ka halmi chung in vun chim ka duh mi cu budget i zeitluk in dah bawmh chan kan herh ti kha cu tu ah ka vun chim cang mi ka si rung operation kan tuah nak chung ah hin zeitluk in dah tangka a rak herh ti mi kha avun si chunin a kan company tete Ahin zingzan rawl ei a hauh ve caah le zingzan ṭhutdirnak tete hin tampi chambaunak hi a um. Atu ahin aa do zong kan cawisek. Cunin aa kanmah kan ngaihmi kan mirum pawl sin tete zong in hete do kan cawi hna. Kan cu kan bawm u kha kan bawm u hi kan thi dih cang lai hi ei lo din loin kan um kho ve lo. Ralkap kan si zongah ei kan hau ve hi kan ti hna i aa mikip hi aa bawmh kan hal i Laiholh kan cu kutdok hi kan lawh caan he caan tampi he um ve tawn. Aa cucu kan ning a zak lem lo. Iah ticun kanmah pumpak ca kan ṭuanmi si lo, kan eimi, kan nunmi te hi ram le miphun ca kan ṭuanmi si ko caah ah ei lo in cun si kho lo kan ti he tiah mitchinh tein Laiholh Lai phungthluk in cun cel saruh chon tein aa mi hmai khap lo bu ten bia kan chim i kha kan bawm u kan dir kam u hi ai lo din lo in kan um khawh lo caah hruk ai ni pon vialte si zong ah chunin kan sakhan mu pawl hrim hrim hi ka zang fak ka zang an fak ngai ngai rol chuang tu kan naw le te te ni an vakal sakhan mu thaizing zai mi kan chuan lai an ti thaizing zai ti hang kan sau lai an ti chiti kan ngai ti lo an ti hin chum hok kan ngai ti lo chite kan ngai ti lo an te an jing zan chun khin nak tete e company pol kan len ha trim trim hen an thut diar ning hi zang fa ngai ngai an se semen se lo an lung adong lo an ni se chi mi chu a zai tluk harin um han ko se zai tluk kan khos sik ko se ro for pi thua ro pi jong ni kan sor ko se semen se lo kan tlai mi chu kan ram kan mi phun luat nak ding cha a se se rung operation da thum kan timi ha kapi kan lak hlan lo kan uk khul hlan lo kan nun nak adi lo po po achun aa kan ngol lai lo ti an lungput kha a si ko. Cucu kan budget sining cu nan kan hngalh dihmi kha si. Cunin aa hna an theih lawng hi a za hrimhrim lo ti zong hi vun langhter vun chim ka duhmi si. Ka hin kan host zong hi putlawk tlawng hin zong hi rak tlung i an ha rak theih ning le kan sin a phak ning a kan hmuh ning cu aa dang hrimhrim ko lai. Cunin kan hnu lei ah kan nau le US in a rak kan tlawngmi an min cu ka vun chim lai lo e an rak ra e an ka timi cu a ka u hna an kan rak theihmi le mi ka an kan theihmi le nan sin kan rak phak tik hin tampi kan lungthin zong hi a dang e ti kha an kan timi si cucaah cun nanmah pumpak cio zong a kan dirkamh lomi a kan doh tuktu nan si ko zongah cun in kan thang a kan chiat peng ko tu nan si ko zong hin si dep hakha he kan thana cheuh te zongah Cunin kan company kan brigade tete zong hin kan tlawng ve lo kan thut dial ning te hi kan za u kan ral tuk ning tete zong bia kan i ruah hna lai kan video file tete zong hi kan nih hi line ah kan post tuk lem lo line post hi kan duh lem lo caah khan e pumpak ti tung kan i film kha zong kha video tete sharing kan i tuah hna lai e kan sining te hi i hrom hna si tete zong kha ka hmun ah kan budget kong avun ka hal mi kong ha pe tlai in vun in som chi le vun theih tar chi hna ka vun duh mi hna se Cunin a pahnihnak vun ka halmi ah mupi kan timi kan drone kong ka vun langhter ka ka duh i kan hnu lei ah a vun buai ngaingai. Ah, dohtu zong cu umphung si, ṭanhtu zong cu umphung si bantukin ah mu si deuh Hakha nih kan tuah ti cu zeiruang dah nan chim lengmang. nan chim zong zeidah a ṭhahnem ti kha a chim kha tam pah. Natein kan tuah khawh vemi te kha kan i porhlawtnak si loin a mizapi nih an kan bawmhnak te kha mizapi sin ah langhter a hauh ve ca khan kan chimmi si ti tu kha zapi zong nih kan theihthiam piak u ti zong kha vun langhter ka duhmi si. CDF Hakha nih kan tuah CDF Hakha Daron nih CDF Hakha Sanaipar nih kan tuah kan ti tik ahhin Sidia phaka kan thiam tuknak kan langhternak si lo. Kanmah zong cu a thiammi kan si lo. Pathian nih kan umpinak thawng kan tuah khawhmi te kha si ve ko. Cu tikah dirkamhtu bawmchantu kan ngeih ve hna caah kan tuahmi thil kha kan mizapi sin ah kan langhtermi si. Mizapi sin i kan tuahmi kan langhter lo ahcun minung cu transparency timi pakhat le pakhat kan riantuannak i theihternak tete kha um hauh lengmang caah khan a zapi sinah kan rak langhter lengmang mi si pumpak in i kuat khawh khua si ko natin pumpak in kan i kuat dih cun ramdang ummi kan support a vialte cu zeitin dah pumpak cun kan kuat khawh hna lai hi hi kan tuah mi si ti cun zeitin dah kan langhter khawh dih lai cu caah cun lai tete kan rak langhter mi kha mizapi zong nih vun kan ruat thiam u law nan kan dirkamh lo zongah kan doh sawh hlau ti zong kha ka hman a vun langter ka vun duhmi si kan hnulei rung operation tiah CDF Hakha area chung cu 4BG zong nih vun chim cang bantuk in khan CDF Hakha control area chung i kan cawl cangmi cu rung operation tiah kan ti bantuk in rung operation i kan cawl cangnak siseh cunin cerica operation lei i kan cawl cang venak siseh CDF Hakha nih drone hi kan i ken taktak ko i kan kiamtlang kan timi aro no an thlan pawng a khan chidep hakha doron hin voi thom kan thlak chunin timit avapin te enon thlok bau kan timi khan chidep hakha doron in voi hni kan thlak chunin umpupuak nak tlang la kai wang zuan kan timi a hen voi sha kan thlak e azapi a chidep hakha ni doron bom kan thlak mi hi voi hlai nga ase chu cho kan i porhlawtnak si lo. A kan bawmtu, durawn a kan cawkpiaktu, pumpak in Khrihfabu in cunin company tete in nan rak kan bawmhnak kha nan min tete zong kha a vun lang kha kan durawn bak ah min kan tial ko kha an nih te nih an kan cawkpiak mi mupi tiah kan in benhpiak hna i hmantlak te zong kha kan rak in kuat hna i nan kan bawmh mi mupi te in nan min te kan khenh mi khan cu vialte cu kan tuah khawh mi kan thlak mi a si Cucu uh, nan kan dirkamnak thawng tin a si. Hmailei zongah mupi cu kan herh zungzal rih ko caah kan bawm rih u hakapi laknak zong hi mupi hi kan herh zungzal mi a si ti te kha uh, ka bia zong vun sau ngai te vun chim tak vun langter ka duh mi si hal ok tete um rih sele kan mun le than te lai lunglam nak tampi ka ngai